Camilla, na wosi fie hɔ wontumi mmea nkɔ? Dabi, ei, ɔnsa ɔba no, Jennifer ɔnsa yɛ madamfo wɔ bɛ deɛ mɛtumi akɔ, nso ɔhu sɛ ɛnyɛ lad. Hwɛ,
me ne fie no ɛyɛ me dea, me ne owura hɔ no mu a, mɛtumi apam no. Saa,
eh, bɛyɛ o, ɔnsa ɔbɛyi no wɔ awo nyinaa asɛm na wasan bɛhu me. Nea na yɛkɔ Pegasus deɛ. Mekɔ fie mu asi hɔ me nko ara mewɔ me dan na me sa akɔtena guest house. Wone mo mma nso ban nti bɛdɛ yɛ. Ɛmmoa ɛmmoa hwɛ nneɛma bi wɔ hɔ no ma ɔho ɛyɛ me sɛ mepɛ sɛ obi asɛ obi firi ha ɛba so ɛyɛ sɛ wohu sɛ me na meba no deɛ mɛka no sɛ meba bɔe no so wɔ fie Ba boy no so wɔ hɔ so ɔho but ehia ɛno ara sɛ obi yɛ bold duro no asi tiri ase wɔn maame kɔ dwam wɔn maa ti no ara sɛ ɔyɛ dɛ osi tiri ase ne yɛ bɔ awura mu ne deɛ besi bi asi so wɔn ho a ɔbɛyɛ ɔdɛ ɛna ɔbɛkɔ ɔka no sukuu. Ɛmɛ kura de nka mɛ nfa ɔmo ho de.

ma yɛnkɔ a aha yɛ yɛ nwuram sɛ ha koraa akɔyɛ classic area koraa na mɛkasa bi ahodwo area ne yɛ tuc ne ugc a na mɛkasa yɛ posh na mfikyiri ha yi deɛ woyɛ na ɔyɛ like ɛne nka bɛma korɔ nso dɛ adwoa adwoa nka bɛma korɔ ne ne ne ntia koraa o mfikyiri sɛ yi dɛbi dɛbi yɛnkɔ fie yɛnkɔ fie yɛnkɔ na yɛ

Wo ne wei nenam. Hɛ. Wo ne ne nenam. Bɛsi nkɔ fie. Hɛ. Mesi bɛsi nkɔ fie. Ɛka kyɛ. Fa. Aha yɛ. Wo de kɔ. Wo so fa. Hɛ. Mesi fa ha.

sɛ wɔnka nokorɛ bɛbu odwa ka nokorɛ ɛba na ɛyɔ ah. ɛba na ɛyɔ na sɛ ɔno na wɔtwɛn no ɔno na wɔtwɛn no bɔ wɔn de gyina ha ma me evidence deɛ yɛ maa sa na sare mɛya wo no me menya evidence a megyina so yɛ nneɛma ɔnso nipa bɔne ni woyɛ nipa bɔne first of all

Oo oo Ukwe gyina ɛba ma ukwe yi Ukwe gyina ɛba ma ukwe yi Wode wodeɛ kɔhyɛ fie na wasɛ nkurɔfoɔ deɛ Hɛ adwoa hwɛ ho nsuo sɛ ɔte yɛ Meba meba Hɛ menka nkyerɛ obiara Hwɛ ne se hwɛ ne se Na nka mpena koraa nka nyɛ Nanso nɛ maafo ayɛ bɛyɛyɛ Nkɔda nkyɛn Woyɛ a memfa ho Baako na obɛnya na ne natena Wohwɛ no wɔdi nsi ho na no apɔɔso na watena ɔbaa bi Wonya fofa no afa Na mmom ɛnyɛ papa panin mu obɛtumi awo na sɛbi sɛbi sɛbi nti adwo adwo nyɛ sika o wotie nyɛ sika wodi sika akyi na sɛ wokɔ na panin yɛ biribi na ɔde wokɔgye sikadu anaasɛ ɔde wokɔyɛ biribi a wokɔ ana wobaeɛ ewiase yɛ do ana wiase nyɛ dɛ ha na sɛ metu funu wontie fam 12 cedi blɛ meɛ ɛno so wode kɔ
Ei!
Afei nso, ɛna ka wo wonya mo ehyia mo twi bi anka wɔyɛ ayɛsɛm o. Hey, na bɛbɛ yɛ bɔbɔ papa bɔne sa. Na ɛsɛ wo bɛnda wagye ne kɔ. Na ɔbaa na ogyina ne sɛ wɔtwɛn o. Ntinke ntinke nya wo ma na ɛbaa yi na. Na na na ɛsɛ nka wo do gɛn ne kɔ. Na wei so wei so abɔ me. Na me na atwa aka na me mɛbɔ mmɔden ase mɛfrɛ akyire. Mɛwiwi na ɔbaa no nso efie ɔmɛba hɔ. Pa bɔne ni, manyɛ koraa nkɔ biara.